Госпиталь өчен кирәк-яраклар, Түбән Камалар тырышлыгы белән 5 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыелган. Уртак эш Түбән Кама районы волонтерларының координацион штабы оеша. Зур йөк машиналарын тикшерделәр. Дәүләт автоинспекциясе белән административ-техник инспекциясе бүлеге хезмәткәрләре уртак рейд үткәрделәр. Милли тәрбия, Уйнадык, Җырладык, канат сыдырдык. 83 нче балалар бакчасында каз өмәсе йоласы оештырылды. Бәйрәмгә чакыралар, Колмакчы авылында татар халкының милли бәйрәме узачак. Сәламәтлеген турында кайгыртуның гади һәм аңлаешлы ысулы. Сүз диспансеризация турында бара. Халык уңайлыгы өчен Рамос Мол сәүдә үзәгендә Күчмә бригада эшли башлады. Профилактик чараның максаты, авыруны башлангыч стадиядә ачыклау һәм аны вакытында дәвалау, ди табиблар.
Башта анкета тутырасы, аннары юлама буенча белгечләрне йөреп чыгарга кирәк. Буй, авырлык үлчәнә, кан басымы тикшерелә. Ленара Шәйгарданова ел саен диспансеризация уза. Быел хастаханәгә барырга җае чыкмаган. Сәүдә үзәгендә күчмә бригада күргәч, бик сөенгән. Минем кызым монда рисованиегә йөри. Мин монда узып киткән идем, диспансеризация үтәләр кешеләр. И тоже решила пройти. Ел саен үтәм диспансеризация. Поликлиникага йөри идем, ә монда бик җайлы. Профилактик чараның максаты, авыруларны башлангыч стадиядә ачыклау һәм аларны вакытында дәвалау, ди табиблар. Соңгы җиде ай эчендә Түбән Камада 58 меңнән артык кеше Диспансеризация үткән, шуларның 60 процентының сәламәтлегендә тайпылышлар ачыкланган. От сорока лет и старше ежегодно проводится диспансеризация. 40 һәм аннан өлкәнрәкләр ел саен диспансеризация узарга тиеш, 18 яшьтән 39 яшькә кадәрге шәһәрдәшләр өчен профилактик медицина тикшерүе каралган. Барысы да сезнең кулыгызда, ди Светлана Прокопьева. Мобиль бригада барлык теләүчеләрне Рамус Молл сәүдә үзәгендә көтеп кала. Күчмә пункт беренче катта урнашкан. Эш вакыты, кичке дүрттән алтыга кадәр. Бары тик паспорт кирәк. Диспансеризация узудан тыш, биредә гриппка каршы прививка ясатырга була. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Түбән Камалар тырышлыгы белән берничә көн эчендә биш тоннадан артык гуманитар ярдәм җыелган. Посылкалар 425 нче медицина отряды өчен әзерләнгән. Әлеге подразделение яралаган солдатларга беренче ярдәм күрсәтә, шуңа күрә госпиталь өчен кирәк-яраклар күп кирәк. Ундүртенче ноябрьдә безнең шәһәр аша гуманитар конвой узачак, әйберләр шулар аша җибәреләчәк. Әлегә олысы да, кечесе дә изге эшкә үз өлешен кертергә тырыша. Үзәк. Химиклар проспектындагы 72 Б адресы буенча урнашкан. Түбән Кама районы волонтерларының координацион штабы барлыкка килде. Ул барлык волонтерлык оешмаларын берләштерәчәк. Максаты, эш бер юнәлештә һәм максатчан алып барылсын өчен. Радмир Беляев шундый тәкъдим белән чыга. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы билгеләп үткәнчә, волонтерлык үзәкләренең мондый уртак эше хәрбиләргә Нәтиҗәлерәк ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк утырышлар ай саен узачак. Дәүләт һәм административ-техник инспекциясе бүлеге хезмәткәрләре бүген уртак рейдка чыктылар. Ком ташучы зур йөк машиналарына аерым игътибар бирелде. Кагыйдә буенча, мондый автомобильләр кузовы махсус япма белән капланырга тиеш. Таләпләрне барысы да үтәми, белгечләргә берничә беркетмә тутырырга туры килә. Әлеге хокук бозу өчен физик затларга, 5 мең сум, юридик затларга,

Килеп җиттегезме? Иртәдән көтәм, каурыйлар чистартасы бар, казларны йолкып бетерәсе бар. Чабыр белән килдек! 83 нче балалар бакчасы авыл йорты ишегалдын хәтерләтә. Хуҗабикә бик күп каз үстергән, аларны эшкәртеп өлгерү өчен эшче куллар күп кирәк. Күршеләр, туган-тумача, сабыйлар,

Каз өмәсе муллык бәйрәме, аның үз тарихы, төсе, тәртибе бар. Лилия Сәләмова кечкенә чагыннан әлеге йоланы күреп үскән. Шактый вакыт узса да, бәйрәмнең асылы югалмаган, ди татар теле тәрбиячесе. Балаларыбыз бик кызыксынып әзерләнде, чөнки алар өчен бу яңалык иде. Без үзебез белгән милли йолаларны, гореф-гадәтләрне аларга тапшырып калдырсак, алар күреп үссәләр, бик әйбәт булыр иде. Мирасыбыз киләчәк буынга барса, безнең әби-бабайларның йолалары югалмас дип ышанып калабыз. Театральләштерелгән тамашага дәрәҗәле кунаклар да чакырулы иде. Аларның әйтүенчә, 83 нче бакчага йөрүче балалар әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен белеп үсәләр. Каз үстерү мәшәкать икәнен беләбез. Аннары эшкәртү үзе бер олы мәшәкать, ул олылар өчен олы бер эш. Ә ләкин менә хәзер шуларны балаларга күрсәтү, алар аркылы үстерү, алар аркылы менә шушы бәйрәмнең бар икәнлеген аңлату, кием икәнен, милли икәнен, моң икәнен, безнең татарның яшәү рәвеше икәнен аңлату бик мөһим әйберләрнең берсе. Балалар йолага туры китереп, күмәк итеп эшләделәр, аралаштылар, күңел ачтылар. Җырладылар, биеделәр, каз мамыгыннан мендәрләр тутырдылар. Безнең максат ел саен көз көне каз өмәсе үткәреп, хәр үсеп килгән буынга тапшыру. Без дә булды каз өмәсе, уйнадык, җырладык, канат сыдырдык. Бик күңелле булды. Казлар юылды, түшкәләр әзер. Эш тәмамлангач, һәркем өстәл янына җыела. Анда матур гадәт буенча, каз мае белән майланган тәмле коймак һәм кайнар чәй. Эшле һәм ашлы бәйрәмнән һәркем канәгать калды. Альбина Вәлиева, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.
Каз йолку, юу күренешләре, каурыйдан әйберләр ясау, коймак, ботка белән сыйлану, халык уеннары. Түбән Камаларның Колмакчы авылында узачак Каз өмәсе милли йоласында катнашырга чакыралар. Күңел ачу программасы бай, бәйрәмнең махсус кунаклары, Зәйнәп Фәрхетдинова, Җәүит Шакиров, Раяз Фасыйхов, Зәринә Хәсәншина, Ришат Айгел Шәйхетдиновлар. Фестивальне үзәкләштерелгән китапханәләр системы белән авыл халкы берлектә уздыра. Татар халкының Иң матур йолаларының берсен күрергә теләсәгез, Колмакчы авылына килегез, уздыру көне, 22 нче ноябрь. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!